Mela, grazzi ħafna, eh, nilqakom għal eh, intervista oħra minn Dar Camilleri, din id-darba ma' eh, Dr. Alan Xwireb, fuq il-ktib Riflessjonijiet dwar il-ġid komuni. Eh, grazzi ħafna, Alan Xwireb, eh, tal-lina għatmana. U qabel nibdew, eh, tista' tgħidilna ftit dwarek?
Eħe, jina tifel mill-ħamrun, tifel ta' ġej minn familja tal-medja borgezija tista' tajt, ġifri il-papa tiegħi u ħaddim mhux talit biex niftehmu. U studjajt bħalma studja kulħadd, jiġifieri skola primarja, skola sekondarja u mbagħad mort l-università u ddeċidejt wara li għamilt eh, kważi sena u nofs sixth form nistudja il-matematika, l-fiżika ehm, u l-engineering drawing, iddeċidejt illi naqleb u nibda nistudja l-filosofija. propju saret il-pet subject tiegħi. Imbagħad iddeċidejt li nidħol għal kors tal-liġi u u kelli sena fejn il-kors ma kienx jiftaħ kull sena, kien jiftaħ kull sentej, u f'dik is-sena kienet li probabbilment l-isbaħ sena ta' ħajt il-foundation course. F'dan il-foundation course kellna minn kollox, ġifieri kellna teatru, mużika, però kellna wkoll lectures minn mill-professur illum il-ġurnata Ġużeppi Xkembri, mill-professur Wayne u mill-professur Saraċin Inglott u affaxxinawni. Ġifieri t-tlieta li huma b'mod differenti affaxxinaw. Fil-fatt kelli problema jekk irridx nidħol verament għal-liġi is-sena ta' wara jew inkella immurx filosofija. U rebaħ il-liġi għaliex ehm, xi ħadd daħħalli fras li bil-filosofija ma tigolx. U speċi jiena kelli għażla bejn tnejn, mhux li l-liġi ma rittix kompletament, sewwa. Għamilt għażla tajba għaliex imbagħad l-ewwel sena tal-liġi iltqajt ma' Professur Giuseppe Mifsud Bonnici u iktar sirt inħobb il-filosofija sewwa. Aħna fl-ewwel sena jkollna wkoll it-teorija politika jgħallimha l-Professur Joe Friggieri, eh, ikonna s-soċjoloġija, il-professur Ingwanet, ikonna l-psikoloġija, ikonna l-ewwel sena tkun hekk, tkun fiha daw is-suġġetti. Ehm, eħe, u bażikament imbagħad gradwajt bħala bħala avukat, ehm, it-teżi tad-dottorat kienet eh, dwar jekk kumpanija tistax tkun kriminalment responsabbli. U mbagħad imma ma kontx kuntent u ftit snin wara għamilt MPhil fil-filosofija tad-dritt fejn esplorajt ir-relazzjoni bejn att li huwa antikostituzzjonali u liġi inġusta mill-lat filosofiku sewwa, ġifieri lex injusta non est lex biex niftehmu. Eħe, bażikament dak l-istorja mbagħad snin wara niftakar eh, kont qed nara A Beautiful Mind il-film U ħdejja kelli lil Dr. Stanley Porelli li konna flimkien fil-kors u hekk fost oħrajn. E, u għalli, għalli għara, għalli din il-bicċa di xena fakkarni fil-finis. Finis huwa filosfu Ingliż e, attualment Awstraljan imma qiegħed Oxford. U U ktibt artiklu, ktibt artiklu fuq din ir-relazzjoni bejn il-prinċipju ta' Nash fil-game theory li joħroġ minn dan il-film u l-ġid komuni. Għaliex kien jinteressani anki meta kont student, kien jinteressani ħafna dal-ġid komuni, kien jaffaxxinani. Kulħadd isemmieh, kemm Ġużeppi Xkembri, pereżempju, kien isemmih fil-kuntest tal-Common Heritage of Mankind, Father Peter kien isemmih fil-kuntest tal-Common Concern, kulħadd kien isemmih dal-imbierek ġid komuni u allura jiena bilfors bla ma ridt qisni qisni nġbidt lejh. U ktib dal-artiklu ktibtu fil-rivista tal-Kamra tal-Avukati u ħallejtu hemm għaddew snin u erġajt bdejt nieħu interess fil-filosofija proprju meta kien ħa jitwieled it-tifel tiegħi, jiġifieri kważi għaxar snin ilu, l-ewwel tifel tiegħi. Sadattant ġejt ġejt naħdem mal-Kummissjoni Ewropea u mbagħad wara u għadni sal-lum mal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Però dal-interess kompla jikber qisu U finalment, insomma, ingħaqadt mal-Oxford Philosophical Society fejn stajt imbagħad niżvoga, ħa ngħid hekk, bil-kitba, b'diskussjonijiet u b'dawn l-affarijiet kollha iktar f'ċirku daqsxejn iktar illi jieħdu pjaċir bik meta titkellem dwar dawn l-affarijiet u mhux iddejjaqhom speċi. Alan, finalment. Tista' tgħidilna allura x'inhi d-definizzjoni tiegħek ta' ġid komuni għaliex fil-ktieb tiegħek inti tagħmel distinzjoni bejn beni komuni u ġid komuni. Ġifieri dak li huma ħanajdu hekk kassi tal-istat u l-ġid komuni. Ġifieri l-ġid komuni għalik huwa konċett iktar astratt. U għawek qed nitlu fit-teorija politika. Da l-ktib tiegħek huwa wieħed mill-ftit ħanajdu hekk kotba fuq teorija politika li għandna bħalissa interessanti u fil-fatt tagħmel ħafna referenzi għal politika lokali nistgħu niddiskutuhom iktar tard. Imma biex nibdew tista' tgħidilna eh, skont inti x'inhi din id-distinzjoni bejn il-beni komuni u l-ġid komuni?
Ara, jiena ma ħobbx nagħti definizzjonijiet, fil-fatt fil-ktieb ngħidha, nagħti deskrizzjoni, għaliex kif appena tagħti definizzjoni jfisser illi kunċett waqqaftu hemm. Għalhekk definire tfisser eh, li twaqqaf hemm. Sewwa, kultant ikollok tiddefinixxi fil-liġi pereżempju ma' deskrizzjoni iktar nippreferiha. Id-deskrizzjoni tal-ġid komuni tiegħi li hija bbażata fuq Finis u allura hija bbażata fuq San Tumas u allura fuq Aristotli hija sempliċi ħafna, hija nirriduċiha jiena għal problema ta' koordinazzjoni. Mela hija l-koordinazzjoni, il-ġid komuni huwa l-koordinazzjoni bejn il-benesseri tiegħi individwali bħala persuna u l-benesseri tal-kollettività. U l-benesseri tal-kollettività li mbagħad nispjega kif ikun dan. U din ħanajtek il-formulazzjoni sempliċi tirriduċi il-problema minn waħda kompletament astratta għal waħda li tiġi iktar prattika. U niġi għal dak li qed tgħid inti, jiġifieri d-distinzjoni bejn il-beni komuni u l-beni pubbliċi tidher distinzjoni ftit filosofika jew hekk ftit akkademika, ma mhijiex. Ħa ngħidlek, case in point li ma nafx jekk nistax insemmi, ftit ta' sigħat ilu l-Qorti għadha kemm iddeċidiet illi beni illi huma illi huma pubbliċi ma kinux qed jintużaw bħala beni komuni. Imma kien hemm xi ħaġa fil-bażi ta' dak il-ftehim illi sar illi baqgħu beni b'xi mod pubbliċi, baqgħu pubbliċi imma ma kinux qed jintużaw għal ġid ta' kulħadd għal ġid komuni. U din naħseb huwa ma tantx kelli ċans naħseb fuq u ma rajtx is-sentenza. Imma imma b'mod kif nispjegawha u għaliex hi importanti din id-distinzjoni huwa propju dal-każ. Huwa propju dal-każ. Għaliex minti ma tistax tgħid li dawn ma baqgħux beni pubbliċi, baqgħu. beni pubbliċi, l-aċċess tal-pubbliku għalihom baqa' sewwa, imma ma sarux komuni għaliex għaliex il pereżempju l-flus li kienu qed jintefgħu ma kienux qed imorru għal ġid komuni. Il-flus li kienu qed jintefgħu kienu qed imorru parti minnhom forsi kienu qed imorru għal ġid eh, komuni ħanajt hekk, imma ma kinux qed jintużaw għal ġid komuni kollha kemm huma. Naturalment kull fejn eh, ma rridx nidħol f'dal każ partikolari, ma qed insemmih bħala eżempju. Ġifieri kull fejn hemm devjazzjoni tal-beni pubbliċi U jiena fil-fatt nistabilixxi test għal jekk beni pubbliċi jekk hux qed jintużaw għal eh, ġid komuni. U t-testu illi jekk il-beni pubbliċi mhux qed jintużaw għal ġid komuni, ġifieri m'għandux aċċess għalihom il-pubbliku, mhux qed jintużaw kif suppost għal pubbliku. Xi ħadd qed ibil supaħ eh, u qed jieħu parti minn dawk il-beni pubbliċi u f'butu Mela, mela il-ġid komuni qed isofri hemmhekk. Mhux m'hemm xejn ġid komuni, di oħra li nixtieq ngħid, Mark jekk ittini ftit ċans, e, illi l-ġid komuni huwa yardstick, mhuwiex point particle, mhux qiegħed hemm jew mhux qiegħed hemm. Jiġifieri huwa yardstick, mela jiena kemm kemm għandi minn dak il-beni pubbliċi mhux qed jintużaw għall-ġid komuni, għall-ġid ta' kulħadd, għall-benesseri ta' kulħadd, ta' kemm tal-individwu u kemm tal-kollettività, mela jien għandi inqas ġid komuni fuq dik ir-riga, qiegħed iktar lejn żero biex niftehmu. Jekk jiena kull sold u kull biċċa proprjetà pubblika li qed tintuża biex għall-benesseri tal-kulħadd, tal-individwu u tal-kollettività bħala soċjetà. Mela, mela sptar huwa eżempju klassiku, università huwa eżempju klassiku, skola hija eżempju klassiku, sewwa? Iktar ma tintuża għall-ġid tal-kollettività u allura anki tal-individwu, imma mhux biss tal-individwu, sewwa, għax inkella ta' inkella nibda nagħmel il-ġid tal-individwu biss kif ġara f'dan il-każ. Kien hemm erba' individwi, ħamsa, probabbli iktar, illi gawdew minnha, allura xi forma ta' benesseri lejhom kien hemm. Imma imma tal-kollettività batiet. Alright, interessanti ħafna li għettajt. Moħan saqsik dil-mistoqsija b'relazzjoni mal-kas li għet semmi tal-istarijiet pubbliċi u l-froda tal-gvern ta' Muscat fuq il-kontratti mal-Vitals u Stewart Healthcare. Inti għettajt illi L-ewwel ħaġa ħarablu premessa għax qed nitkellmu fuq teorija politika, ġifieri hawnhekk qed nassumu illi l-istat u l-liġi hija ehm, eh, fi prinċipju u fl-ideal tagħha eh, hemmhekk biex iħarsu il-ġid komuni. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq stat feudali, mhux qed nitkellmu fuq stat awtoritarju hawnhekk, Teoretikament qed nitkellmu fuq rule of law. Sewa? Eh, qed naqblu hawnhekk, ġifieri? Ekku.
Mela, ok.
Qed naqblu, qed naqblu, qed naqblu. Issa, eh, inti qed tgħid illi il-ġid komuni eh, huwa l-ispirtu ta' eh, tal-liġi u tal-istat nifisom, ġifiri. U jagħmel parti isu mill-dawn il-liġijiet astratti u koll li mhumiex miktubin. Pal eżempju, eh, justice needs to be seen, mhux needs to be um, done. Irrid ikun hemm sforz biex l-awtoritajiet juru li m'hemmx miktub hekk, imma dak li tippretendi s-soċjetà u l-liġi miktuba b'dan. Allura taħseb illi kellna kellna kriżi bejn il-ġid komuni il-kunċett tal-ġid komuni u l-liġi innifisha qisu qisu f'Malta allura la kellna l-każ tal-Vitals u ta' Stuart Kelker qisu il-liġi nnifisha mhijiex biżejjed biex tiggarantixxi l-ġid komuni.
Qed nifhem l-argument tiegħek, jiena fil-ktieb niddeskrivi għandi għandi kapitlu sħiħ fuq l-istat ta' dritt jew s-saltna ta' dritt kif isejħula, jien preferi stat ta' dritt. Ehm, jiena niddeskrivi l-istat ta' dritt jew s-saltna ta' dritt, ġifieri r-rule of law biex ma jkunx hemm min ma jifhimnix, eh, bħala termometru tal-ġid komuni. It-termometru tal-ġid komuni. Jiġifieri fih innifsu l-istat ta' dritt jippermetti illi jiġi salvagwardjat il-ġid komuni billi billi il-persuni jaqgħu bl-istess mod taħt il-liġi. U allura ma tinħoloqx inġustizzja bejn wieħed u ieħor, imma mhux hekk biss jippermetti l-istat ta' dritt illi ir-riżorsi pubbliċi, l-beni pubbliċi li għadna kemm semmejna ftit ilu, jintużaw verament għall-iskop tal-ġid komuni, għax aħna qed ngħidu l-ġid komuni huwa illi kull attività, kull beni, imma mhux beni biss, anki attività, sew inti semmejt il-ġustizzja u jiena wkoll. Jiġifieri anki dik dik attività, il-proċess fil-qorti, l-investigazzjonijiet mill-pulizija, il-politika nnifisha kif iġibu ruħhom il-politiċi, l-istandards mela sewwa tal-politiċi. Dan kollu irid ikun orjentat lejn din il-koordinazzjoni bejn il-ġid individwali u l-ġid kollettiv. Mela kif jiena nibda nagħti iktar kas il-ġid il-ġid kollettiv mhux tiegħi jkolli stat totalitarju, stat pereżempju bħalma jkun hemm fis-dittatorjat tal-lemin jew tax-xellug fejn ikun hemm korporatiżmu mela ma jkunx hemm bilanċ bejn il-ħajja tiegħek individwali u l-libertajiet tiegħek individwali u il-ħajja tal-istat, tal-kollettività, l-kollettività tibbaħ il-ħin kollu fuqek, fuq id-drittijiet tiegħek. Tant bil-maqlub ħażin ukoll. Jekk inti id-drittijiet tiegħek u l-ġid tiegħek huwa ħafna iktar importanti minn tal-kollettività, ikollna s-sitwazzjoni li qed noqorbu jekk mhux diġà qegħdin fiha f'pajjiżna, fejn jiena nabda nagħmel li rrid, fejn jiena nkun immuni għal-liġi, fejn jiena nkun mela l-istat tad-dritt ma japplikax iktar għalija u niġi stat fewdali, kif qed tgħid inti, li l-prinċep ma jistax jiżbalja. Il-Lord ma jistax jiżbalja, jiżbalja nattuwielu, ir-re ma jistax ikun żbaljat, u nibdew noħolqu ħafna rejiet u rġejjen żgħar. U meta jiġri hekk, l-istat ta' dritt ma jibqax jiffunzjona sew u l-termometru nkissru. Jekk il-termometru nkissru, kif ħankejjel ġid komuni Kif ħanke l-ġid komuni jekk qed ngħidu li l-istat ta' dritt huwa huwa termometru tal-ġid komuni, qed tifhem? Iġifieri meta qed nisimgħek ċar ħafna. Allura bl-analiżi tiegħek fil-qasir eh, ma kont se nasaraw ta' eh, għax taqt tinkellmek fuq affarijiet oħra qabel, imma bl-analiżi tiegħek fil-qasir. Jiġifieri aħna qed nitlu fir-riskju. Eh, minħabba din il-kriżi li għandna f'Malta bejn il-liġi u l-ispirtu tagħha li miex tilħa, ġifiri l-liġi ta' Malta miex tilħa l-ispirtu tagħha, miex tilħa l-għan tagħha stess, li tilħa l-ġid komuni. Ehm, u dan huwa tort kif tajt inti ħabba eh, il-proċessi, in-nies stess li qegħdin fil-politika u eh, fis-sistema. Allura, jekk għandek din il-kriżi f'soċjetà bħal tagħna, u aħna maħniex waħedna ġifieri hemm soċjetajiet oħrajn li għandhom din il-kriżi wkoll fl-Ewropa bħalissa, ma eh, aħna nitilfu il-karatteristiċi ta' demokrazija liberali. Ivi, all right, għadna mhix dittatura, ma sostajt li hija dittatura laqas għaliex il-Labor telab mod ehm, eh, demokratiku f'elezzjoni ġenerali. Imma xorta waħda din miex demokrazija liberali laqqas allura, għaliex demokrazija liberali suppost taħdem bis-salvi ta' dritt. Eh, forsi għadna ma wasalniex sem, Mark, għaliex meta jkun hemm sentenzi bħal din ifisser li għatem tama illi l-affarijiet jitranġaw. L-ar ħaġa li tista' tiġri illi jekk jissemmew nies, ma rridx diskuti li sentenza biss, naturalment għax il-ktib m'għandux eh, sar qabel is-sentenza l-kemm forsi nagħmel riferiment għal daw is-sitwazzjonijiet fil-ktieb. Imma ma rridx nifokka fuq hekk biss. Imma imma imma imma forsi e, li jista' jiġri hu illi jekk issa semmew nies illi kjarament b'mod ċar ħafna għamlu deal apposta b'dan il-mod biex ikun hemm din is-sitwazzjoni illi I mean Anki l-Imħallef stess milli stajt insegwi ma qrajtx is-sentenza għadni. Imma l-Imħallef stess qal għal dit qajmin kif dina edha f'wiċċek, ed in your face, ma tistax tajt li ma ndunajtx biha ċertu affarijiet le. Iġifieri hekk inti hemm nies li hekk u l-pulizija ma jeħdux għax il-pulizija rridu jimxu l-imħallef m'għandux seta f'dan l-istadju jagħmel xi ħaġa. ma jeħdux passi għalmenu jinvestigaw, li għalmenu jinvestigaw. Allora, emmek downers u lej dak li jettajt inti. Is-situazzjoni ta' Malta jedaq xej waħda paradossali. Iġifiri, inħol u ħafna benesseri individuali, mela li dak intiħ ek, il dak intiħek, speċi nxtraw, nxtraw ħafna nis. Iktar ma jkun nxtraw, Ingħataw ingħataw ħafna benesseri, ingħata ħafna benesseri individwali lil diversi nies. Sewwa, tant hemm minn daw illi tibda tajt imma speċi tqassam b'mod kważi ġust. Sewwa, l-affarijiet, le, għaliex, jekk inti intik xi ħaġa li m'għandekx dritt għaliha, xorta qed niżbalja u xorta qed nuża l-beni pubbliċi, r-riżorsi pubbliċi b'mod ħażin u xorta qed noqrob 'il bogħod mill-ġid komuni, qed noqrob 'il bogħod mill-ġid komuni. Għaliex dawk ir-riżorsi setgħu jintużaw għal xi ħaġa li vera sservi għall-ġid komuni. Jiġifieri dawk il-beni pubbliċi setgħu jmorru jitqassmu pereżempju fuq it-80,000 ruħ li għandna fuq il- on the brink of of poverty. Għandna 80,000 ruħ jekk mhux iktar issa illi qegħdin kważi daw jekk tmurrilhom fridge ma jistgħux jixtru oħra. Hekk hekk għandhom hekk għandhom hekk imurilhom il-kamra tal-banju ma jistgħux jixtru oħra. Setgħu jmorru hemm minflok nagħtihom il xi ħadd li forsi m'għandux bżonn daqshekk u sempliċement qed nagħmlu iktar sinjur. u biex ikun rikonoxxenti lili. Jiġifieri hekk qed jiġru dawn l-affarijiet, Mark, qed immorru 'l bogħod mill-ġid komuni ħafna. Imma qed immorru b'mod paradossali, mhux mhux qed immorru għal erbgħa min-nies biss, imma qed we're spreading it. Allura hemm minflok hemm 20 ruħ qed igawdu minn min dan it-tip ta' forma ta' bribery di. Nista' ngħidha sewwa di forma ta' korruzzjoni, le? Hemm 10,000 ruħ qed igawdu minnha sewwa, imma xorta ħażina għaliex xorta dawk il-flus, dawk ir-riżorsi pubbliċi setgħu jintużaw biex jintlaħqu nies oħrajn. Qed tifhem? Hija anki l-metodu ta' kif inqassam huwa importanti, anki l-metodu mhux biss x'inqassam, il-metodu ta' kif inqassam ukoll importanti.
Dan, dan ukoll ovvjament għaliex inti skont il-ktieb ovvjament inti tajt li eh, il-ġit komuni jibda jibda minnek, ġifiri jibda permess ta' l-obbligazzjonijiet tiegħek, il-dmirijiet tiegħek. Ġifiri għaliex ovvjament u inti wkoll tirreferi għal kant il-categorical imperative, ovvjament jekk kulħadd jiġġieled biss għas-self interest tiegħu nkunu jisna anarkija, imma aħna hekk qed jiġri għaliex kif għadek kemm qed tajt inti, ġifieri jekk inti għandek gvern illi da minn flok jaħdem biex jagħmel il-ġid komuni u biex is-soċjetà tiżviluppa flimkien, dan jaqbad gruppi selettivi, itihom xi ħaġa u bekk jiggarantixxi rebħa elettorali. U f'Malta faċli tagħmilha di għax pajjiż żgħir. Allura qed nerġgħu naqgħu fl-istess argument li din mhijiex demokrazija liberali, da jisu jisu villaġġ tal-mafja. Ġifieri inti għandek jisu il-boss tmur għand il-boss tgħidlu isma' jiena għandi bżonn di u jekk ittini di nivvutali, all right. U l-boss jara jekk hijiex forsi permessibbli ehm, skont kemm mhu skrupluż da, probabbli qed tifhimni u itielek jew ma jti insomma. Eh, u di ssir b'modi differenti, ġifieri jien naf eżempju eh, il-kaċċaturi eżempju daw tawhom l-aħrax, il-mellieħa da u l-kaċċaturi. Ġifiri kas eżatt vera tajjeb u koll fejn mhuwiex ġit komuni dak huma ġit għal grupp partikolari biss illi u weħek gvern. Imma biex nitkellmu wkoll fuq xi ħaġa differenti. Inti għax mill-ġdid Eh, il-ġid komuni jibda wkoll minnek u anka bħala persuna li ovvjament tara l-affarijiet żienet isiru. Eh, ovvjament inti eh, xi obbligu hemm illi tipparteċipa fis-soċjetà tiegħek u ehm, fejn tal-inqas twassal il-messaġġ li dak huwa ħażin. Ma nafx jekk kiex qed nitfa il-klim kif suppost imma naħseb qed ninftiehem. U ovvjament taqa għall-oppożizzjoni. Għall-oppożizzjoni, għall eh, dik is-sezzjoni tas-soċjetà illi qed tiġġieled kontra l-istatus quo u kontra l-gvern eh, biex tbiddel is-soċjetà u tagħmel aħjar. Issa inti semmi u kollu tagħmel kritika illi fil-Partit Nazzjonalista ma ġiex imħares il-ġid komuni neċessarjament u inti tajda ukoll b'referenza għal ħafna nies li jfittxu l-interess personali tagħhom. U tajt illi jekk ma jkunx hemm dan is-sens eh, ta' ġid komuni, l-oppożizzjoni ma tistax taħdem politikament, ma tistax toħloq din il- eh, in-narrattiva u l-moviment politiku neċessarju biex joħloq xi ħaġa ġdida. Xiex tikkommenta fuq da? Eħe, jiena probabilment mhux fil-ktib eżatt ta' tammatta x'imkien ieħor probabilment. Le fil-ktib issemmija, le le semmija wkoll fil-ktib.
Semmija wkoll semmija ma eh, naf li li l-klim li qed tuża u ġej iktar minn xi artiklu li ktibt probabbli jiena. Le le vera ma ma eh, rajtux dal-artiklu, le vera Probabbli għax Mela, assumejt mela. tajjeb mela eżatt, skont it-taħt. All right. Ekku, ekku.
Għallmejt tajjeb, interpretajt dak li ktibt jena fil-ktib. Em, U interpretajtu tajjeb, naturalment, biex wasalt għalija. Le, propja li qed- li li rrit ngħid jiena hija din, li jekk inti bl-istess mod li qed nagħmilna dal-argument tal- tal-benesseri personali u kollettiv, dak japplika wkoll għall-partiti. Sewwa, mela jekk jiena bħala kandidat nibda nagħti kas biss dak li jinteressa lili, l-voti tiegħi, u ma nibdiex nagħti kas il-ġid, biex ngħid hekk, komuni tal-partit, Jiġifieri ma jkolli pereżempju din narrattiva tiegħi tkun differenti min-narrattiva tal-partit. L-interessi tiegħi tal-voti tal-elettorat tiegħi personali jibda jkun iktar importanti mill-goals, mill-għanijiet, mill-targets illi jkollu l-partit, ma nimxux. Bl-istess mod, jekk l-individwu ikun b'saħħtu żżejjed. Jiġifieri bda jgħid jiena l-interess tiegħi niġu fi stat ta' natura ta' ħobż fejn jiena min hu l-aħjar iħawwel. U ma nimxux hekk. Ġifieri aħna rridu nenfasizzaw fis-soċjetà tagħna kif inhi strutturata bħalissa bħala pajjiż ċivilizzat, bħala partit, partiti ċivilizzati, tnejn li huma, kollha kemm huma fir-realtà, illi jrid ikun hemm sens ta' kooperazzjoni. Mela jiena ma nistax inkun lone ranger, ma nistax inkun Don Quixote kontinwament nispara bl-Ingliż jgħidu shooting from the hip u nagħmel reazzjonijiet illi huma antitetiċi ma' dak man-narrattiva tal-partit. Hemm serje ta' raġunijiet illum il-ġurnata jiena dħalt iktar fihom f'dal-artiklu li qed ngħid illi inti ma qrajtx, illi jiena ddistillajt dal-ħsieb li naxxenti li ħiereġ mill-ktieb, imma ddistillajtu f'affarijiet iktar prattiċi. Mhux ħanoqgħod insemmihom hawn, imma naturalment hemm paralleliżmu bejn ir-relazzjoni tal-individwu mal-kollettività u r-relazzjoni tal-kandidat tal-uffiċjal tal-partit mal-partit tiegħu. Għaliex fuq kollox partit huwa mini government. Mhux hekk? Huwa forma ta' gvern żgħir jew kumpannija kbira ħafna, ngħid hekk. Ġifieri hemm dal-kunċett ta' kooperazzjoni bejn l-individwu, ir-rwol tiegħi fil-entità li qed nagħmel parti minnha, f'dan il-każ il-partit, u l-kumplament, il-kollettività, il-kumplament tal-partit. Jiġifieri naturalment, imbagħad ma nimxux, jekk jiena, u jekk ma timxix l-Oppożizzjoni, jekk ma tiffunzjonax, għandek waħda mill-partijiet taċ-checks and balances nieqsa. Jiġifieri l-Gvern, anki d-distakk bejn Gvern u l-Oppożizzjoni fil-Parlament, meta jkun kbir ħafna, iċ-chances illi l-Gvern joqgħod attent x'jagħmel fil-Parlament u x'liġijiet jgħaddi u kif jgħaddihom, jonqsu. Allura jibda jgħid, isma' jiena pratikament anke jekk jitilqu jekk jivvutaw tnejn, tlieta mid-deputati tiegħi stess kontrija jew ma jivvutawx jastjenu, xorta ħa nirbħilha lill-Oppożizzjoni. Dik mhux sitwazzjoni feliċi. Mhux sitwazzjoni feliċi għaliex pratikament ikollok assolutiżmu, jkollok stat fejn vera nibdew noqorbu għal demokrazija illiberali. mbagħad. Mhux għax forsi jrid il-Gvern innifsu hekk, forsi laqqas il-partit ma jkun irid hekk, imma de facto ikun qed jiġri hekk. Għaliex imbagħad inti tiġi kultant partit jiġi momi, gvern jiġi momi bil dak li għandu ma' mnieħru eżatt, jiġifieri ma jarax ma jarax il-viżjoni x'qed sa jiġri għaxar snin oħra, imma jgħid issa għalissa dil-battalja ħa nerbaħha fil-Parlament iva, mela do it. U hemmhekk jidħol il-ġid komuni l-importanza ta' dan kollu li qed ngħidu. Fil-prattika imma f'Malta allura għax qed eh, naslu fl-aħħar issa waqt. X'taħseb x'taħseb li trid tagħmel l-oppożizzjoni biex x'taħseb li trid tagħmel l-oppożizzjoni biex tkun iktar ħa ngħidu hekk, popolari għaliex l-oppożizzjoni mhijiex ġifieri ngħidu l-Partit Nazzjonalista sewwa. Imma għandek ukoll numru kbir ta' nies illi dawgħet jgħidu li mhux se jivvutaw illi flimkien mal-Partit Nazzjonalista huma maġġoranza ikbar mill-Partit Laburista li qed fil-gvern. Issa b'oppożizzjoni qed ngħidlek mhux il-Partit Nazzjonalista biss, kulħadd imma x'irid isir allura fil-prattika biex eh, ikollna alternattiva eh, għal dali għandna llum bħala gvern fil-pajjiż?
Mela, fil-ktib ma ngħidx eżattament xi tisir, imma f'dal artiklu li skużani qed nerġa' nikkwotah, semmejt 20 punt ta' xi jrid jagħmel il-Partit Nazzjonalista, għax f'dan il-każ huwa qiegħed fl-Oppożizzjoni fil-Parlament, naturalment kieku kellna partit ieħor kont nanalizza partit ieħor ukoll, imma tnejn għandna fil-Parlament proprja li tista' tqishom bħala l-Oppożizzjoni, l-ikbar żewġ gruppi. Xi jrid jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-opinjoni tiegħi, għax din hija opinjoni tiegħi ta' xi ħadd li u fil-fatt naħseb jikkritikawni bħala armchair critic għax jiena mhux involut fil-politika u mhux involut fil-Partit Nazzjonalista. Imma naħseb li hemm bżonn li il-Partit Nazzjonalista jagħmel ċertu tibdil. Il-tibdil li semmejt kollu prattiku ma, ma semmejtx affarijiet astratti biex niftehmu. Ħan semmilek eżempji, per eżempju rebranding. Żgur li għandu bżonn rebranding, anki mhux uffiċjali, informali. Ġifieri, kieku kellna iktar ħin kont nispjegalek din. Għandu bżonn eh, customer care network, xi ħaġa ma tridx flus għaliha, sewwa, trid sempliċement nies li jkunu dedikati biex ikunu jafu x'inhuma l-vera il-grassroots rridu jkunu jafu u x'inhuma l-ilmenti lej il-partit l-ewwel qabel ikunu fil-gvern daw li mhux qed jidhru li mhux qed jiġbruhom biżejjed. U mbagħad insemmi pereżempju li hemm bżonn skuderija. Skuderija, jiġifieri inti ehm, meta jiena meta kelli grupp ta' studenti, kelli 180 student tal-liġi, tajtom lecture wara ġew 20. 20 minnhom. U baqgħu jitkellmu sija oħra, kienet twila daqs il-lecture li baqgħu jitkellmu miegħi. Dawk huma l-essenza ta' mexxejja li jista' jkollok adappi ta' għada. U allura l-PN għandu bżonn jinvesti minn issa f'tfal pratikament ta' 16-il sena, 15-il sena. Sewwa, waħda mill-affarijiet. L-iktar ħaġa importanti, waħda mill-iktar affarijiet importanti, u nsemmija fil-ktieb ukoll, nsemmija fil-ktieb ukoll, hija dil-famuża Convention PN. Mela l-partit mhux jgħid il Ellen Xuereb jew il xi ħadd ieħor għamilli statut bil-prinċipji tal-partit. Le, mhux hekk. Għamel kummissjoni. Dik il-kummissjoni tistieden lil Mark Camilleri, tistieden lil tali u lil tali anki nies mill-Labour, anki lil Dominic Fenek. Sewwa l-Professur anki lil Pirotta nies li huma assoċjati mal-Labour ukoll. U ittihom ħames, sitt, seba', tmienja topics u kif jiffittja l-Partit Nazzjonalista, kif jaraw li jiffittja l-Partit Nazzjonalista. Dik il-Kummissjoni taqbad dan il-proċess nazzjonali, individwi ta' mhux mhux assoċjazzjonijiet, għax assoċjazzjonijiet ikollhom aġenda mbagħad. Ma' individwu individwu intellettwali jagħmel analiżi tiegħu. Sewwa? U jaqbdu dan u jiddistillawh mbagħad u jiddiskutuh internament u mbagħad jaqduh ma naturalment ma affarijiet oħrajn li jġibu ma doksa ngħidula jiġifieri l-opinjoni pubblika u minn hemm toħroġ joħroġ mbagħad il-bibja ħa ngħid hekk tal-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri fiex jemmen il-Partit Nazzjonalista. Da proċess li m'għandux jiġi maġġel, irid jieħu sena, pereżempju. Waħda mill-affarijiet li semmejt, semmejt ħafna affarijiet oħrajn, pereżempju li għalija jiena li d-dar ċentrali hija kbira ħafna u vojta ħafna. Sewwa, jiġifieri almenu milli nisma', jiġifieri jiena m'iniex uffiċjal tal-partit, m'iniex involut fil-partit, Imma milli nisma', jiġifieri li jiġifieri din tista' tintuża bħala assi biex biex tnaqqas il you know, tnaqqas id-dejn pereżempju. Dawn l-affarijiet kollha jridu jsiru, jiġifieri fl-opinjoni tiegħi mhux tagħmel waħda u mbagħad tgħaddi sena u tagħmel oħra, trid tagħmilhom in parallel. Tirranġa l-media pereżempju. Jiġifieri l-media għadha bl-istess format, mhux ħa ngħidlek bl-istess nies, imma bl-istess format illi kienet kemm 20-30 sena ilu. Il-ħin tagħna ħaj skadi dal-waqt, grazzi ħafna. Alla qed jipproponi revoluzzjoni kbira fil-Partit Nazzjonalista, jalla jkun hemm. Grazzi ħafna tal-intervista. Riflessjonijiet dwar il-ġid komuni tistgħu tixtru l-ktieb mill-sit tagħna darkamiller.org Eh, grazzi miex tal u jalla jirġa konna opportunità oħra illi konna diskussjoni eh, interessanti bħal din.
Grazzi miex ġdid. Jalla, grazzi, arriv.